Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi Maltin u naqra wkoll silta mix-xogħlijiet tagħhom. Din il-ġimgħa se naqra silta minn novella vari li tinsab ġewwa l-ġabra lubien ta' Treverzala. Treverzala m'għandux bżonn ta' l-ebda introduzzjoni, però tajjeb ngħidu li twieled iż-Żejtun fis-16 ta' Diċembru fl-1947 u fil-karriera twila tiegħu rebaħ bosta premijiet letterarji prestiġjużi, fosthom tmintax-il darba huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Ngħaddu issa għall-qari min-novella Fari mill-ġabra ta' novelli Lubien. Għamilt żmien kont nemmen li kollox kien ħtija ta' kuġinu u jatanas. Imma le. Il-biċċa bdiet minn qablu. Ma niftakarx kemm il-sena kelli. Naf biss li kont għadni tal-idejn. Missieri kien refani u qandilni biċċa sewwa 'l fuq. Jien iggranfajt miegħu ta' parsi qed nibża' mill-għoli. Ara kemm għandu mimmi miskin! kien qalli waqt li ressaqni eqreb. Ixħitlu bewsa! U jien xħitlu bewsa maħtufa bit-tama li missieri jfittex iniżilni fl-art u jbegħdni minn dik id-dmija. Imma missieri ma kienx kuntent. Buslu idu u jitolbu jagħmlek tifel tajjeb! Bdejt noqmos u nibki. Le, il-bewsa mill-bogħod xħittilu mill-qalb, imma din le! Il-ħsieb biss li ressaq xoftejja lejn dik l-id bil-qtar tad-demm fuqha, kisħa silġ u safra donna id ta' katavru, ħassejtu jkexkixni. U x'aktarx li dik kienet l-ewwel darba li rajtu jħares bl-ikrah lejja u jirrabja lija talli ma rridx inbusslu idu. Minn dakinhar l-hawn bqajt dejjem naraħ irrabja talija. Għajneħ tal-ħġieġ dejjem ifissati fuqi, ifittxuni nkun fejn nkun. Donnu kien kollu ħtija tiegħi li kien mobbi b'dak is-salib interzjat u b'dik il-kuruna tax-xewk. Donni kont jien li xħittu hemm wiċċu mal-art, imbagħad lanqas biss ridt inbuslu idu. U aktar ma missieri rani nibki u nixher, aktar beda jtennili. Le ħanini dak iħobbok ħafna! Ara xi ħares lejk! U minnu fih dawwarni wiċċi leħ u sibt ruħi sitt pulzir il-bot minn dawk l-għajnejn tal-ħġieġ. Dak il-ħin sewwa, ix-xema ta' ġol globu bdiet tlebleb aktar bil-qawwi u d-deljiet ta' fuq wiċċu bdew jitħarku. Dak il-lej qomt nwerżaq u missieri u ommi kellhom iqumu u joħduni norqod bejniethom. Ma nafx sewwa jekk kienx minn dakinhar il quddiem li nibet ġo fija biża' għall-mewt mill-vara tal-imgħobbi. Kienet l-unika vara li tinsab kważi ċatta mal-art, b'wiċċha tant qrib ta' min jieqaf quddiemha. Kienet vara li fiha l-figura ma tidhirx bil-wieqfa jew bil-qegħda, imma miexja fuq erba' saqajn. Bħal tigra li qed tissajja, tistenna li taslilha xoqqa f'moxta biex tat is-salt. U bil-mod il-mod, bdejt nibża' mhux biss mill-imgħobbi, imma tista' tgħid mill-vari kollha tal-Ġimgħa l-Kbira. Il-monument kont nistkerħu. Dak il-ġisem abjad kaħlani, ileqq donnu tal-irħam bid-demm iswed magħqud ġol-pjagi ta' idejh. Bl-għatxhom u kellu ħarsa tkexkxek. Kien milwi la ġemba u għajnejh maqlubin il fuq bil-ħabbub bil-kemm jidru. Ħalqu kien miġbud f'espressjoni li l-kbar kienu jsejħula ta' tbatija. Imma jien ma kontx nara tbatija fiha. Le, dik il-ħarsa kienet ħarsa ta' qilla u rabja lija. Kienu lkoll irrabjati għalija talli kont nibża' minnhom. Kont nistħajjilhom qed jgħiduli, Int mhux suppost tibża' minna għax aħna m'aħniex tal-biża'. Int suppost li lilna titħassarna, tersaq tgħid it-talb quddiemna, tixgħelilna x-xemgħa u fuq kollox tbusilna jdejna u riġlejna. Ara, ara sħabek, ħadd minnhom ma jibża' minna, int biss. U taf għaliex? Għax inti tifel ħażin. U waqt li jgħiduli dan kollu, l-għatxhom hu jkompli jaqleb għajnejh u jiġbed ħalqu, u l-korp ta' fuq is-salib iħarrek subagħh. Mela dik kienet silta minn novella vari mill-ġabra Lubin ta' Trevor Zara. Issa nistiden lil Trevor biex jiġi ħdejja hekk. Hello Trevor, kif inti? Kif ħana mhux ħażin l-esperenti tajba wkoll. Tajba jiena, grazzi.
Mela, inti stidintna hekk id-dar tiegħek illum, edinaw. Għajdinna ftit dwar fejn qegħdin, spjegalna ftit hekk u x il-post fejn tikteb u x il-post fejn tispiraka u l-kodba. Eħe, dan għan sejjaħlu il-workshop jiena. Imna l qed tixbdu din naħa biss, għax kont tixbdu naħa l-oħra, għandi l-imbaras tad-dinja kollu hemm. Imma insomma l-kamra fejn naħdem, fejn għandi l-kodba tiegħi, fejn jina dawn l-iktar ħaġa ruħu gosbija jina li għandi dal-kodba kollha u taqra u ddur. Però mbagħad in-naħa l-oħra jina fejn naħdem, fejn impinġi, Fejn għandi l-kompjuter hemmhekk għax illum kif jaf kulħadd il-kitba kollha ssir fuq il-kompjuter. Imma jiena mid-dar kollha tiegħi ngħix l-iktar f'dawn iż-żewġ tikmamar hawnhekk. Tajjeb.
Mela, ngħaddu ftit għal ftit mistoqsijiet li preparajna. Ejli.
Charles Briffa fi studju li għamel dwar Lubin jiddeskrivi r-rwol tiegħek ta' narratur fin-novelli bħala dak ta' entertainer u dak ta' gwida li Forsi huma xi daqsxejn kontradittorji bħala rwoli, inti bħala kittieb tixtieq illi tagħti gost jew tixtieq illi tiggwidah lill-qarrej? Aha, interessanti din, imma ta' min nikkwalifikaw ftit x'qed ngħidu meta ngħidu tagħti gost u tiggwida. Il-qari ovvjament meta jaqri jaqra biex jew gost. Jien nħobb ngħid anke meta mmur nkellem it-tfal fl-isken dilhom il-qari qiegħed hemm primarjament biex jagħtina gost. Dik hija fuq kollox. Imma ma jridx ikun gost imbagħad vojt, frivolu li inti ħadd gost imbagħad waqaft hemmhekk. Imma l-gost li twassal għal xi ħaġa oħra. Il-kelma niggwida, il-kelma niggwida mhix il-kelma ngħallem. Jiena wkoll ngħidilhom ukoll jiena jiena Isaqsu li tax fl-iskejl ħobbu jisaqsu, mhux anke biex tfal biss anke l-kbar. X'tixtieq tgħallem bil-kodba tiegħek? Minnom xejn. Hemm għaliex inallem. Bħala għallim kont nallem, bħala kittib għaliex nallem. Eh, irrid nipprovokak biex inti tistaqsi, biex tfittex, biex inti tiċċelenġjani, daw kiva. Allura dawn iż-żewġ punti li semmejt inti li semma u kol ċans briffa, mhm. illi inti ta' gost u tiggwida, waħda toħroġ minn oħra. Fri jekk il-qarrej qed jieħu gost b'dak li qed jaqra, u mbagħad se jieħu xi ħaġa minnhom. Għedt kemm-il darba jiena tixbiha nħobb ngħidha, aħna nieklu biex nieħdu gost, imma l-ikel irid isostnina. Mbagħad jekk jiena ħadt gost bl-ikel u jekk l-ikel huwa tajjeb biżżejjed, allura l-ikel qed itini gost, qed itini gost u qed itini s-sustanzi li għandi bżonn, bla ma naf, bla ma nagħti każhom. Għall-aħħar se nieklu noqogħdu ħsiebna fis-sustanzi li hemm fl-ikel għax inkella titlef il-gost kollu tal-ikla. Imma jiena niekol nieħu gost bl-ikla u mbagħad għandi s-sustanzi. Il-ktieb suppost hekk jagħmel. Li jtini pjaċir, jtini gost, imma mbagħad Ħajibqa' xi ħaġa, mhm. imma narġa' ngħid jiena ma rridx nagħallem, sempliċement irrid dak li jkun jaħseb jibqa' jirrifletti fuq dak li qara u forsi mbagħad jekk hemm xi tweġibiet isibhom waħdu. Mhm. Tajjeb,
mill-ewwel kodba tiegħek fosthom l-ewwel l-ewwel ktieb il-Pulena tad-Deb. Li kien ktieb ta' tfal dak naturalment. Eh. Ekku, għall-aħħar ftit kodba bħal Lubin u anka Vespri, naraw inħossu bidla aħna. Kif taħseb li ġiet din il-bidla? Naturalment, l-ewwel ktieb, bejn l-ewwel ktieb u bejn l-aħħar ktieb tiegħi hemm medda ta' iktar minn 40 sena. Inbidilt jiena, naħseb għall-agħar, U nittama l-kidba nbidlet għall-aħjar. Dawn huma t-tamit tiegħi ta' ġifieri issa ġara dak imbagħad il-babbil u l-qarrejja. Ġifieri bidla bil-forsi kien hemm. Inbidiltin bħala persuna tinbidel il-kidba tiegħek, sewwa. Imma l-bidla ssir gradwalment Ma ssirx f'salt, sewwa, jiġifieri altru meta kont nikteb għat-tfal. U ta' min ngħid jiena li waqt li jien kont qed nikteb għat-tfal, ktibt ukoll għall-kbar. Dirġili jkun hemm min saqsini, jgħidili, Kif qed tikteb għall-kbar dal-aħħar? Mhux dal-aħħar, fil-fatt hawnhekk għandi l-kotba tiegħi, is-surmast hawnhekk dana, ma kienx b'dil-qoxra u issa, ħriġtu fid-73. Warajh kont ħriġt Taħt l-Urq tal-Palm, fl-74, għall-kbar, li kont irbaħt l-ewwel premju bih dan bħala rumanz tal-kbar. Jiġifieri jiena waqt li kont qed nikteb għall-kbar, simultanjament, skużani, waqt li ktibt għat-tfal, simultanjament ktibt ukoll għall-kbar. Jiġifieri il-bidliet ma jsirux ma jsirux mill-ewwel, ikunu bil-mod il-mod il-mod il-mod. Naturalment, għal tu tikteb għat-tfal u għal tu tikteb għall-kbar, mhux veru. Mhm.
Fl-ewwel kodba tiegħek, issem donnu inħossu li Isemmi aktar ambjenti rurali, mentri forsi f'xogħlijiet aktar riċenti isemmi ħafna ambjenti aktar urbani. Din ukoll ġiet bil-mod gradwalment din il-bidla? Kważi hija bidla u hija taħlita wkoll għaliex ehm, kif għadt inti veru fil-bidu forsi kont nitkellem iktar fuq eh, um, ambjenti li drajt fihom jiena kif għadd fil-bidu jiena miż-żejtun għandha ambjent iktar imdawl bil-kampanja, għall-inqas fi żmieni kien, illum ma tantx għadu. Allura jiena bniedem iktar tal-kampanja. Allura iktar ktibt fuq affarijiet bħal dawn. Imma ma ngħidx li kien hemm xi bidla intenzjonali. Il-bidla ssir bil-mod il-mod. U hawnhekk, Antonella, nieħu gost bl-mistoqsijiet jiena għaliex ikolli l-opportunità nispjega ċerti affarijiet. Il-fatt li inti tikteb fuq l-ibliet mhux neċessarjament inti modern. U mhux neċessarjament ħa tagħmel xogħol tajjeb. Jifieri jiena ngħid, jien nista' nikteb fuq il-qamel, fuq il-brijat, fuq il-kokroċ mhm. u jkollok xogħol tajjeb, u nista' nipprov nikteb jiena fuq l-iktar metropoli kbira tad-dinja u tajt il-ħmerijiet. Jien naf pereżempju wieħed mill-kotba kbar fil-lingwa Ingliża Wuthering Heights, illi fuq x'qed tikteb din, qed tikteb fuq l-ambjent tal-kampanja. Tifhem. U għandna diversi kotba oħrajn, u jien naf, jisemmu l-kotba kollha ta' Jane Austen, u ħansemmu klassiċi, u anke ta' żmien, pereżempju, naf Joanna Harris, il-famuż ċokolat u Blackberry Wine, qed titkellem fuq l-irħula Franċiżi żgħar ħafna minnhom dawn. Ġifieri, tista' tikteb inti fuq raħal imwarrab xi mkien ma jafu ħadd u l-kitba jkollha jkollha appell universali. U tista' tikteb fuq jiena fuq l-ikbar belt tad-dinja u tkun kitba parrokkjali. Ġifieri, Fuq x'qed tikteb, ma hemmx mhux importanti. Inti issa l-mod kif ħa tikteb. Mm. Jiena ngħid l-importanti mhux jekk inti x'qed tikteb fuq eh, il-kampanja jew fuq il-bliet, inti qed tikteb fuq il-bniedem. Il-letteratura kollha qed hemmhekk biex tiskopri l-bniedem. U jien meta naqra f'dak li ktieb insib xi ħaġa fija, insib xi ħaġa tiegħi. Infittex li l-nifsi fil-ktieb. Jien naħseb illi l-qofol kollox hija propju il-bniedem. il-tensjonijiet li jkollna, il-beżgħat li jkollna aħna, illi l-bniedem jibqa', aħna l-ikbar skoperta hija niskopru lilna nfusna tul ħajjitna kollha. Jiġifieri ma kinitx b'mod konxju, ma b'mod aktar naturali. Hija żvilupp naturali, jiena ġifieri dak inkollu nfittex fuq x'ħa nikteb, u jekk l-idea tolqot li tkun ambjentata appost, nikteb fuq il-post, kif tkun ambjentata post ieħor, nikteb post ieħor. Però nerġa' ngħid jiena l-ambjent fejn nikteb jiena sempliċiment huwa inċidentali dak.
Issa, wieħed mill-motivi li jidher spiss fil-ġabra ehm, tal-lubin hija dik tal-ħolma ripressiva. Insibu fi blokki, insibuha fi blokki ta' bini lix, friħa ta' ronfol, ir-raġel tal-mustaċċi u vari. Fi novella vari, ehm, din tieħu xejra ta' ripressjoni reliġjuża u sesswali, preċiżament fuq il-biża' mid-dnub u l-masturbazzjoni. Taħseb li l-ġeneru fantastiku huwa adattat biex jesplora temi bħal dawn? Bla dubju, iva, bla dubju. Jiena nħobb inħallat ħafna il-fantasija mar-realtà li ħafna drabi jkunu qegħdin jitħaltu flimkien b'mod li kważi laqqas biss tkun qed tagħti kasom. Għalhekk jidħol ħafna l-ħolm, il-ħin kollu jidħol il-ħolm fin-novelli tiegħi. Il-ħolm narah jiena importantissimu, eh? Importantissimu narah jiena, niftakar Freud kien jgħid illi eh, iktar ma ħolma tkun profonda, iktar tkun tidher bla sens. Mm. U Van Gogh darba kien qal ukoll qal jiena l-ewwel noħlom il-pitturi tiegħi u noħlomhom u mbagħad impinġihom. Fri, il-ħolma qed hemmhekk, issa meta jdu ħolma aħna mhux neċessarjament il-ħolm ta' bil-lejl, Anzi, hemm il-ħolm ta' binhar, jew il-ħolm f'ħajjitna kollha. Imma anke l-ħolm ta' billejl, ħa nitkellmu jekk nitkellmu fuq il-ħolm ta' billejl, dak narah jiena li huwa estensjoni tal-ħajja tagħna. U ma nafx min kemm darba qal ukoll qal jekk aħna kieku kellna nifhmu veru l-ħolm, insolvu l-misterju kollha tal-umanità. Daqskemm il-ħolm huwa kumpless. U provajt f'ħafna minn novelli tiegħi jien nidħol ħafna fil-ħolm, nipprova Niftaħ il-ħolma u ntiha mbagħad intiha wkoll sehem fil-ħajja reali, ġifieri l-ħolma ma tibqax ħolma biss ta' bil-lejl, imma issir ukoll il-ħolma ta' bilgħar.
Tajjeb. Hawnhekk qed naraw ħafna kotba. Tajjeb. Tispjegalna ftit dwar xi wħud minnhom forsi storja warajhom. Eħe, hawnhekk l-ewwel nett hawnhekk fuq quddiem għandi xi kotba li tal-aħħar ġew tradotti jiġifieri f'lingwi barranin u jiena kuntent ħafna bihom dawn. L-iktar in-nanna Genoveffa naħseb tal-Ingliż aqqas qiegħed għandi hawnhekk li traduċiet minn Rose Caruana, imma hawnhekk għandi l-nanna Genoveffa bir-Russu Għanna ġrafafi bil-Norveġiż u naġrafafa bil-Franċiż u għandi wkoll tal-Ingliż kif diġa qed. Mhm. Però jiena bdejt eh, nikteb niktar għatfall fil-bidu, għalkemm kif qed kont nikteb għal-kbar ukoll, imma ktibt ħafna wkoll għatfall. Mhm. Jien ma narax differenza kbira ta' bil tikteb għatfall u għal-kbar. Sempliċiment huwa teknika mbagħad, mhm. għax inta naturalment għatfall m'għandekx il-libertà li għandek għal-kbar. Għalhekk għat-tfal kultant diffiċli iktar, fis-sens illi għall-kbar jien għandi ċerti libertà, anki libertà ta' vokabularju, filwaqt li għat-tfal inti ristrett, u meta ngħidu tfal, ta' sitt snin tfal, ta' tnax-il sena tfal, imma t-trattament ħa jkun kollu differenti. Għar tat-tfal inti taħdem ħafna t-teknika li. Nieħu gost ukoll invarja Illum tkellimna fuq in-novelli. Jiena ktibt rumanzi, ktibt poeżija għat-tfal, għamilt workbooks, apparti għandi drammi wkoll. Jiena nħobb niġri minn ġenru għal ieħor, għax jiena nħoss li inti meta qed tibdel il-ġenru qed tiċċarġja l-batterija. Għaliex inti sfruttajt ċertu ġenru mbagħad għajjejt minnu dak u naqbad xi ħaġa oħra. Għaliex nikteb jiena? Għax ma nistax ma niktibx. Għax il-kitba nħossha hija bżonn kbira lija. Bħalma wieħed irid jiekol, irid jixrob, irid jimxi, il-kitba lija nħossha importantissima. Li nikteb u iktar iktar li naqra. Għax jiena nemmen ukoll li ma jistaqgħet ikollok kittib jekk dak il-kittib mhux qarrej u qarrej klubi. Qarrej li jaqra, jaqra, jaqra, jaqra. Il-kittieb l-eżerċizzju tiegħu dak huwa. Kieku jiena kont futboler, żgur li minix, eh, għandi l-eżerċizzju fiżiku eh, li kull li tramlu, għax inkella ma nkunx futboler den den tal-isem. Il-kittieb l-eżerċizzju huwa li jaqra u li jaqra b'moħħ li analizza u dak il-qari tas-sorbieħ kollu sakemm imbagħad inti ssib l-istil tiegħek. Mhm.
Qabel ma tkompli spjega l forsi ftit aktar. Tid nafti dwar ir-rutina tiegħek tal ta' matul ġurnata kif kif taqra u kif tikteb? Mhux dejjem l-istess ta' għalkemm jiena nħobb inżomm ċerta disċiplina. Jiena irtirat illum jiena kont għalliem, tiftakar meta kont fil-klassi iva, tiegħi. Kont għallimni.
Żmien ilu, xi 200 sen ilu xejn. L-lum jina rtirat allora jina qiegħed fuq il-kidba biss, u kitba wkoll fuq it-pinġi għax jina mpinġi l-kotba tiegħi jina Kif taf inti kont ngħallem Malti u ngħallem l-arti, anzi għallimt iktar arti jien. Allura l-ktieb nħares lejh bħala pakkett, b'mod speċjali tat-tfal, li l-illustrazzjoni fil-kotba tat-tfal hija importantissima. Allura l-ġurnata tiegħi jiena normalment xi ħaġa xi kitba dejjem se jkolli. Issa jekk hux qed nirrevedi, jekk hux qed nagħmel riċerka, Għax il-kitba titlob ir-riċerka tagħha, titlob ħafna, ħafna riċerka. Qabel ma taqbad tikteb trid tirriċerka x-xogħol tiegħek sew. Jekk ikunx qed tagħmel notamenti. Jiġifieri dak huwa normalment ix-xogħol tiegħi. Però mbagħad jiena wara nofsinhar jiena nħobb is-sjesta. Illum tlifta għax kellkom tiġu intom. Imma ma jimpurtax. Tlifta kemm il-darba ta' ġifieri. U s-sjesta hija insemmija għaliex huwa l-ħin tal-qari tiegħi wkoll dak. Mhm. Dak il-ħin noqgħod naqra, mbagħad nidħol ħelu ħelu fid-dinja li semmejna ta' qabel tal-ħolm. U daw il-kodba u hekk. Dawn eh, huma il-toys tiegħi. Nħobb ngħidilhom jiena ġili xi ħadd bħalek jgħidu li mara li kemm għandek kodba, ngħidilhom mhux kemm għandek kodba portat. Jekk qrajthomx għax inti importanti tgħid li kemm għandek ikel jekk jiena ma kiltux u tħallih jitħassar hemmhekk. Anzi ngħid ktieb li ma nkunx qrajtu Inħossni isni ħati, qisu l-ktieb qed isejjaħli hemm, insejtni, insejtni, insejtni. Ovvjament, id-dizzjunarji, kotba ta' referenza ma taqrahomx ħlief meta għandek bżonn. Imma l-kotba l-oħrajn importanti illi illi taqra u taqra u taqra. U ovvjament, bil-Malti, bl-Ingliż u b'kull lingwa li taf li taqrax. Jiena ma nagħmilx distinzjoni tal-lingwa, wara kollox il-lingwa hija għodda. Ktib bil-Malti ħadd jtini xi ħaġa li ktib bl-Ingliż ma jagħtilix. U viċi versa, ktib bl-Ingliż tieni xi ħaġa ktib bil-Malti. Għax il-ktib iġor miegħu l-kultura, ġo miegħu ġo miegħu ehm, eh, sfumaturi illi huma marbutin mal-kultura tal-pajjiż. Ehm, jiġifieri ehm, Il-ħajja tiegħi jiena ma naħsibx hija varjata ħafna, eh? ma naħsibx għandi xi ħajja varjata ħafna. Imma jiena ngħid li kien għal darba Michael eh, Morpurgo, Michael Morpurgo li jikteb ħafna għal tfal u għal zazax, il-famus kittib li kitab il-War Horse. Mhm. Darba kien għallu għallu inti speċi xieħoġbok liktar fil-ħajja ta' kittib. Għallu jena ġob liktar xena neħx wahdi, Imma noħloq il-karattri biex iżommu li kumpanija. U naħseb dina eh, tottalija ħafna, għax jena nkollek nagħmel. Il-karattri tiegħi jena huma ħajjin daqshekk u daqs kull min ikun hawnhekk. Tajb ħafna, Trevor, interessanti ħafna, ma kellix dubju. Ringrazzja lilkom.
Grazzja. Nsellem it-telespettaturi. Ta' daw il-kodba kollha wkoll li tajtna u ta' din l-intervista. Grazzi. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal episodju ieħor ta' Witch in Witch.